باشێک پرسیار لۆ لۆ کوڕەکان تاقیکردنەوە لۆ لۆمە بێ اخلاقە بەس لە چییە؟ مەسەەن ئەتو دەڵی کوڕک خوا پێیدایە ئەدی لۆ کچ نابی خوا پێی بدا ئەزانی چی یەک شتێ پێ بڵێم کچ خوا پێی بە تۆ تۆ لەوەتی تۆ لەوەتی ببوورە دەنگت قەتع بوو شەحنە بووەدا لێ دەنگت قەتع بوو دووبارێکەوە ئێ کچێک نابێ خوا پێی بەقس پرسیارەکە ئەوەیە

داهاتی توو لە ئیشەکەت کەمە بەچی دەکەم نییە کەم نییە کەم نییە زۆر زۆر هزار دۆلاری مانگانە تۆوەرە تۆوەرە ڕێگاکانی گەیشتن بە بەدەوڵەمەنی پێ بڵێ دەڵێم ئەمن پێت دەڵێم کەمە ئەمن پێت دەڵێم یەک دقە ئەتو بە من دەڵێ ئەمن لە دوکانە دانیشتیمە کاسبی شەڕەفە کاسبی سەربەرزیە چونکە ئەتونێکی چێبی وەختی ئەتونێکی چێبی کا بیخوا باشە ئەمن بەحسی ئەوەی ناکەم کە دابنیشم سوکایەتیت پێ بکەم نا ئەتوو پێڵاوەکانی ئەو کەسانەی کە فەقیرن لەسەر ئەو چاوانم دادنم بێ مجاملە بێ ئەوەی ئەمن دابنیشم پام بکەمەوە لە بۆ هیچ کەسەکی لەبەر ئەوەی ئینسانی فەقیر ئەوەندەی مردن دەوڵەمەندەکان کەم کەسیان تێدا هەبی مرد بن ئەوەندەی کە ئینسانی فەقیر بەکەلکت دێن و خەمخۆرن و دڵیان باشە ئەوانەی کە دەوڵەمەندن کەم کەس هەنە ئەوەندە زەمیرەیان هەبیتن ئەم بەسەڕاحەت قسەی تۆ کێشەکە لەوە تۆ تۆ جۆ ناگریت ئەمە حەز دەکەم قسەی بکەم باشە لەبەرەوە زۆر هەیە من نەم گوتی ئێستا لە بۆ من سەتا من ئازانی چێ من حەزەکەم من حەزەکەم لێرا قسە بکەم بۆ ئەوی تۆ بۆی تۆ جواب بیتەوە بەڵام بە ئینی جۆرم بگری ئازانی چی من پێ دەڵم کاڵم ئەوەن ئیشەکەم ئەڵم تۆ وەرە ڕێگاکانی گەیشتن بە بە خەونەکانی من یان بە پارە بە بە و دەوڵەمەنی کە خۆتان پیوی ئەناسن وەرن پێمان بڵێن تۆ ڕۆژێ لە ڕۆژان چووی لە مەڵامێکە ئیشکەیت نەو کردووە کردوە باشە قاپە شوشتە ئەی باشە باشە بەچی ئەبن بە ساحبی ئەم شتانە بە قاپ باشە کەواتە کەواتە ئینکاری لەوە مەکەن کە ئەوەی کە هەتانە یان بۆتان بەجێماوە یان لە لایەنێکی دیاریکراوە بۆتانێت ئەمن ئەو کاتەی کە قاپم دەشوشت لەبەر پارەم نەبووە باشە لەبەر ئەوەی بووم مەجبور بوومە ئیش بکەم لە ئەڵمانیای ئیژنەکەم دەرم دەکا ئەوە ئەوە بزانە بزانە ئەمن ئەتوو وەختێک بە من دەڵێ لووت بەرز بزانە لەگەڵ چێ قسەی دەکەی ئەمن وەختێک لە ساڵۆنەکەم منداڵک دێ منداڵی دی هە ساڵ و نۆ ساڵ هاتیە معجبی من بوونە باشە منداڵەکی هە ساڵ و نۆ ساڵ لەوانەیە ئەگەر کەسێک ئەتوبی لە جێ من نازانم من تەبیعاتی تو ئەتوبی لە جێ من لە تەکەبڕدنێ لەوانەیە دەستەکی بەسەری دابینی ئەمن دەستم گرتی یەک سعات لە باوشێم کردیە گەڕاندیتم نازم کردیە ئەو منداڵی یعنی ئەمن لەگەر منداڵەکی منداڵم لەگەر پیرەکی پیرم لەگە فەقیرەکی فەقیرم لەگەر دەوڵەمەندەکی دەوڵەمەندم ئەمن هەی ئەمن تەسەڕوفت لەگە دەکەم لۆیێ ئەو کاتێک کە ئەمن کردەوەکی ناشرین بەرامبەرت ئەنجام دەدەم ئەمن پێمەسول نیمە بزانە شتەکی ناشرینت کردە کە زیینە ئەو ها دەکا بەرامبەرت هیچ کات بێڕێزی بەرامبەر کەسەکە بەڕێز ناکەم من تەنها چەند پرسیارێکی بچکۆدانم هەبوو جوابێکی زۆر بچووکیشی هەیە من ئەپرسیارەکەی من ئەوە بوو ئەڵم چەنەها نەفەر چەند ساڵە ئیشەکەن بۆ نابن بە ساحبی ئیش بەڵام بۆچی ئافرەت لەم وڵاتی ئێماوای بە ماوەیەکی کەم ئەبێ بە ساحبی هەموو شتێ جەناب لە ئەوروپا ئیشە کردووە نەک تۆ ئەگەر حەج کەس بێت لەم وڵاتی ئێمەیە کە لێرە یەتەوە پۆست بەسەر ئەم فەقیر و هەژاریا لێە لە ئەوروپا بە ئیشباری بە ئیشباری شارەوانی ئینێرێ بۆ ئیش ئەوە شتێ نییە کە باس بکرێت خۆیش ئەڵێ بێ زەحمە بڕۆ قابانە بشۆ خۆی پێ تاڵێ بڕۆ بیکە بەڵام جەنابەت جەناب یا هەر کەسێکی تر بە هەر شارمەوە ئەتو دەزانی بە هەر شتێک ئەبن بە ساحیبی پارە وەرم بۆ خەڵکی ڕوونکەنەوە بن ئەمە ڕێگاکانی گەشتن بە دەوڵەمە نییە پ ساڵە عەربانە ڕاکێشە گابرا ناو بازارە پ ساڵە باشە ئەمن بە خەونەکەی نەگەیشتووە یەک دەقە. خەونی ئەم سەلام کابرا علیک لەوەتی سەلام علیک کابرایەک هەبوو لە بازاڕی گەورەی لە هەولێر نازانم جێت لێ بووە یان نا کوڕەک هەبوو سعودیە ڕ- ڕ- ڕعدا ڕەغدا نا، نا.

باشە یەک دقا لە بۆ دڕونکەمەوە بە جوانی باش ئەو کابراە لە کاتە کە دەیتانی بەو هەش دەفتەرەی دوکانی دابنێ جای بەس لەوانشۆی بزەبت بزەبت خوا عقلی دایتە بەشەری کە ئەتو ئیشی پێناکەی ئەمن چ مەجبورم دابنیشم جواب بدەمەوە خوا عقلی یا بە بەشەر بۆی بەکاری بێن باشە ئەو کابرا ئەو بنا جوابەکە یەوە ئەو نییە با ئەزانیشی ئەحتراڵی بە چ شتێک هەیە شتێک هەیە ئەحتراڵی شتێک هەیە ئەحترافی پێ بکەن وت مەسەلەن بڵێن ئەزانیی زۆر تەبیعە مەترافکردە بڵێن ئەم پارە و ئەم ئەم سامانی کە بۆمانیت کە بۆمان هەڵ ڕژاوە لەبەر ئەوەیە کە ئێمە ئافرەتین لەم وڵاتە ئێمەش ئافرەت ڕغبەتی هەیە بستە بد ئەمن پێت دەڵێم ئەمن یکەم زار پێم گوتی بەداخەوە گەنجیمە ئەمن باش شتەکەت پێ بڵێ من ئینسانێکی زۆر سەڕیحم لەبەر ئەو سەراحەتی خۆشم قسە ناوی من بە قسە ڕق ڕۆیشتە باش لەبەر ئەوە شق بە من دەڵێن زیینە قسەی دەڵێ بەردە باشە سێری ئەم کۆمنتانەکە چی نووسراوە بەرسی ئەم کمنتانە کە کەچی نووساوە ئەوە تا براگ نووسێتی ئەلە براگەم پرسیار مەکە شتەکە ئاشکرا ئەم بەسی لە چییە ئەلێ ئاشکرا بەسی ئەمانە من بە ساحەوی پاشە ئەو کە ئەو قسەی دەکاتن دیارە ئەو کەسی کە شتەکەی لە بۆ من کردی لە لە تو لە بابی شت پیاوترە ئۆکەی ئەها تەمەشا تەڕیقی قسەکردنی کو دەگۆڕێ ئەمن کو جوابی تۆم داوە کو جوابی ویش دەدەمەوە

ئەو جوابش لە بۆ کۆمنتەکەی بوو بۆ تو نییە زۆر زۆر زۆر جوابمانم لە دەستت نایە لۆش زۆر لە دڵت گران بوو کە پێم گوتی دیارە ئەو کەسی و هافکر دەکەنەوە کە ئەشتەشی لە من کرێ لە تو پیاوتر دوسێ جارە قسەی دووارە کرۆ لۆ دڵیش لە من نێش نا زۆر تەبعە من ئەزانانی تۆڵی ئەوە لە باوکو بابی تۆ پیاوتر من باش لە پێڵم باوکی من مەخصەت تەمەشاکە ئەم ئەتو هاتی ناو لایوی من حساب کە لە ناو ماڵی منی باشە ئەم ڕێگرم من قسەی بکەم مش قسەکەم هەیە دو حەز دەکەم قسەکەم کەم دوای قسەکەت فەرمو ئەمن لەوەتی کە قسەت لەگەڵ دەکەم یەک تەریق تەریقی ناشرێنم لەگەڵ لەگەڵ تو بەکار نهینەوە ئەو قسەشی کە ئێستا کردم کۆمێنتەکت خوێندەوە جوابی کۆمێنتەکەی دامەوە ئەزای چی مەقصد تەمەشا من من باس تەمەشا باسی ئەوە ناکەم هەڵمەت وەرن وەرن جێ سەرێکی بدێ خۆتان بکەن جێ بدێ سەرێکی تەمەشا خۆت سەرێکی خۆتان بکەن ئەمە زۆر خۆم پێ شەریفترە لەو ژنانەی کە لە ماڵی دانیشتینە ئێستا خیانەت لە مێردەکانیان دەکەن ئەزانی چیە وەرن من بەسم لە چی ئەڵم وەرن سێریشی ئەم کۆمنتانە کە بزانە خەڵک چیتان بۆ نووسێ بنووسن دومینی تۆ تۆ باسی تۆ باسی تۆ باسی ئەگەر ئەمن جێ پێ بدەم ئێستا ئەتونایی بە من بڵێ بەچە باشە من من باش دەکەم تۆ باسی باوکە کرد

سەمە زمانی حزبی بەعز لە هەندی جنابە بە بیری بە تو لە دایک بێتی بەڵام بێش تەواپی بڵم داتش لە دایک نەبێت ساڵک لە مکتکەتری بەڵام من من باوکم لەوانی بزانم لەسەر چی گیراوە ئێدە مادم بە تۆ سۆش قسەی لەگەڵ من مەکە کە ئەم نا بە تۆ سۆق بە تۆ سۆق سەناغن کە تۆ باسی باوکەکەی بەسم لە چییە باوشی ئێمە و چەنەها چەنەها کەسی تر کە باوکی شەید بووە کە دایکی دایکی لە لە زیندانە چەناشی خراوی بەرامبەر کراوە تێگەشتی کردیان و هات مجموعەیەک ژاتنە سەر حەزی ئێستا نانا ئێستا چەنەها مناڵی جوانی خۆت کە بە دەردی خۆت ئاڵێن پارەکان سەرفەکەن بۆ بۆ کچ و بۆم کچ بۆ گچ پێوەدی بە منە پەیوەندی بە تۆ نییە بەڵام تۆ باسی پارە ئەەکەی ئەو ئەو پارەی کە ئێستا هەڵناە ئەو پارەی ئەو پارەی کە ئێستا کوڕ بکچی مۆدەی سەرفەکات لە کوێوە هەنراوە ئەمن مۆدل هەمووی هەمووی ڕەنجی چەند چەنەها کەسە خورا و

ئەمن نەم گوتە لە بەقاپ شۆری مەجبور بوومە من گوتم مەجبور بوومە ئیش بکەم لەبەرەوەی دەر باش دەرنەکری ئەی باشە کێ بەیشکردنێکی حەڵاڵی بە ساحبین بە ساحبی ئەوانێکی ئێوە ساحبین داهاتی داهات ئەزانش احتراف بکەن لەسەر داهاتە نادیارەکانتان ها ئەتۆ کەسی لەفنی ئیش دەکەی شتی خراپ دەکا ئەی بیشی کار بۆ خۆی ئیکە نانا ئیشی خراپ دەکە کا جوابتەوە

ئەخە ئیشی خراپ مەسە لە چێتەوە ئیشی خراپ زۆرە ئەو ئەو شوێنەی ئەتو ئیشی لێ دەکەی ئەو کابرای ئەو ساحێبی ئەو ئیشەیە ئیشەکەی خراپە نا ئەو دەق ئیشەکەی ئەدیمادەم لۆ ئەو ساحێبی تێت و ساحێبینی بابت ساحێبینە بۆ بابە برا گەورەکەت مامەکەت خاڵەکەت ئەی لۆ ئەو ساحێبیتی ئەنگۆ دەزان ئەگەیەکە پارەی هەبوو دەبێ ئیشەکە خراپ بێ ئێمە ئێمە مشکلمان لەسەر ئەوە نییە چەند ئێمە مشکلەکەمان لەگەڵ ئەوەیە بەچی بەچی ئەمانی کە لە کوردستانە بن بە ساحبی ڕڤەر و جیکلاس و ئەم و عشتانە بەس ئێمە بەس ئەوە ئەڵ سارە نییە سارە پارە خان هەر ئێمە ئاڵین وەرن بەس احتراف بن لەسەر ئەو داهاتە نادیاری کە هەتانە هەر ئەوە نعیب نییە ئەگەر تەمەشاکە ئەمن هەرم لەسەر زارما ئۆکەی بێک دەقا هەرچم هەیە لەسەر زارما و کەسەشیش نیمە کە کەس نەم ناسی ئۆکەی ئەمن چار ساڵە کە گەڕایمەوە کوردستان لەگەر کوڕەکی عیلاقم هەیە و لەگەڵ و کوڕەش بوومە باشە عیلاقی دیکە خەڵک نییە بزەبت مشکلی خەڵک نییە بەس بەپێت بڵێم بابت چەند لەسەر داکت حساس بووە هەتا ئێستا ئەو کوڕش ئەوەندە لەسەر من حساسە ئەمە مشکلەمە نا، ئەمە بژیانی جێبدە من تایبەتی جێبدە من ژیانی تایبەتیە ئەتوو تەداخلی ژیانی تایبەت ئەت تداخلی داهاتم دەکەی بە تداخلی ژیانم ناکەی دەبی بزانی مادەم تداخلی ئەوەت کرد دەبی جێ لەوەش ڕابگرێ ئەمن چار ساڵە عیلاقم لەگەڵ کوڕەکی هەیە بێزگە لەوی جێم لە دەنجی کوڕیتکە نەبووە ئەوەی باش باش بزانە و تەحەداش دەکەم یەک کوڕ بە من بڵێ زینە ئەو هەستە چاوی بەرامبەر من بڵند کردە هەردووک چاوی دەردەینم چونکە ناتوانێت ئەو قسەی بەرامبەر من بکاتن هیچ کەسێک هیچ کەسێک هیچ کەسێک جێب دەمن ئەو کەسێک من عیلاقم لەگەڵی هەیە باشە سیارەکەی لە من مۆدل نزمترە وەکو ئی من نییە ئەسڵان پارەکەی زۆر لە ئی من کەمترە ئی من لە سەروی هەیە باشە ئەتو خۆتان پێ شەریفە زەلامی عالەمێتان پێکمە ئاوەڵا کەس کەس لە کەس کەمتر نییە تەواو لە کەس ناموسی ئەو کوڕێمە بەڵام باش یەک شتێ پێ بڵێم بە قاپشۆری بە کرێکاری، بە شاگردی، بەمانە کەس نابێ بە ساحەبی بزنس. بالضبط. حەزەکەم ئەوە باش بزانی. بالضبط. وەختی ئەتو دابنیشی کرێکاری بکەی نابێ ساحب بزنس وەختی ئەوەی هاتە دەستت خڕکەوە. بیا بەچی خڕیکەوە زەلام برادری خۆم هەبووە برادری خۆم هەبووە مناقەشم لەگەر مەکە من چاوم کرای تۆ دنیام دیتە باشە بۆی بەوەی نیە کە تەمەنم ئەوەندەیە نیوەی دنیاە گەڕایمە هەمووشم دیتە زەلامی وە هەبووە عربانەی هەبووە باشم زۆر دوور مەڕۆ ئەبوو شەهاب لە هەولێرە زۆر بەناوبانگە عربانەی هەبوو لە فەیدە فرۆش لەسەری فرۆشی ئازادی بەنەوشەی کڕی نۆک فرۆشەک هەبوو لە ئازادی ئەمن منداڵ بوو نۆکی دەفرۆش علیان پێدەگۆگە یەکێک لە کومنتی بزانین علی نۆک فرۆش دەنجی ئەوەندە گەورە بوو کەس بێنان بە پاسکیلی دەهات نۆکی دەفرۆشت وەنەوشەی کڕی دزی ئەتو باسی چ لە بۆ من دەکەی باشەڵی خۆتان بکەن باسیڵی تااقەتی خۆتان بکەن خۆمانی ئەوەی کە دانیشتینە بەدات بە دیار ئەو کەسانەوە کە هەیەە خەفەتی دەخۆن بە دوو خۆ لە ناو سوۆسیال میدیایمە یەک کەسی ناو سوۆسیال میدیای ناناسم لۆ وەختم نییە

تەمەشا ئەمن کە لە خەوێکەم لە زیاتی ئەوەی ئەمنیش دەتوانم بچمەوە باوشی داکم دابنیشم باشتر پێ بڵم احتراب بۆ بکەن کە هیچ کەسێک بەو عیشکردنێکی ئێوە باسەکە ناوێ بە ساحبی ئەو ئەو سامانێکی ئێوە هەتانە ئێمە ئەوە ئەڵێن

وەڵی تۆ وەڵی دەرە من مەعاشم نەدای ئێوەک لە یلو لە من دەکەی لەی لە خوای بڵێ خوای مەیدێ من گلەی لە خوا ناکەم بەڵام هاتی گلەیت لە من دەکەیت باسی مۆدلم لە بۆ دەکەی کە من مۆدل نیمە باسی قاپشتنم لە بۆ دەکەی بەخۆم پێم گوتی ئاش و شتیتم لە بەخاتری ئەوەی پاسپۆرتەکەم لێ نەستێندرێتەوە مەجبور بوومە ئیش بکەم باشە شەرم نیە باسی دەکەم ئا کردیتم لە بۆ پارەش نەم کردیا و دوایە دەزانی چم کرد بە ئەوەشت پێ بڵێم دوایە کە ڕۆیشتم لە ئەسڵان لە ئەلمانیا ئیشم نووسی بوو ئیشم نووسی بوو لە جیاتی ئەوەی ئەمن علەساس ئیش دەکەم لە جیاتی ئەوەی من دەمەکە ژم گفتە وەڵام ئیشم نووسی بوو باشە پارەم دەدا کە ئەن و ئەمن هەر کەسە کە لەوێ ئیش بکاتن دەبی پارێ بداتە حکوومەتی ئەگەر معاشت نازانچەند بدە بە 200 یۆڕۆ بدێ ئەمن هەموو ماجی 200 یۆڕم دەدا حکوومەتی کە ئەمن لێرانە بووم